Үтүө күнүнэн истин сэһэргэһиини сэргээн истээччилэр көрөөччүлэр. Биһиги ыалдьыппыт бүгүн олох ытыктыыр киһибит, Саха Республикатын норуотун хаһайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Таатта улууһун уонна нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, Саха Республикатын уонна РСФСР журналистарын сойууһун чилиэнэ, элбэх кинигэ ааптара Елена Ивановна Софронова. Кэпсэтиэххин. Үтүө күнүнэн, Елена Ивановна! Дьэ, хомсомуолбут сүүс сыла бэлиэтэнэр. Ол иһин дьэ бу биһиги республикаҕа даҕаны, улууспутугар даҕаны итии чэрчитинэн наһаа элбэх тэрээһиннэр бара тураллар. Ээ? Ону холобура эн төлөннөөх хомсомуол булаан дьэ райкомол, э, райком партии, э, тутаах үлэһиттэрэ этиҥ онтон буоллаҕына бу биһиги саамай тапталлаах хаһыаппыт Таатта хаһыат эмиэ биир сүрүн отделын сэбиэдиссэйинэн үлэлээбиккит. Ол курдук буоллаҕына, эһиги бу олоххут устата барытыгар бурдук салайар үлэҕэ анаабыккыт эбит дии. Онон дьэ хомсомуол туһунан кэпсэтиэххэ бүгүн. Дьэ ол эн э, хомсомуол э, иһин бүтөлүннэ хомсомуол буоллаан дии чуорга. Дьэ ол сылларгын бука баһаалыста биһиэхэ э, бу истиҥ э, бу биһиги иһирэх, истиҥ сэһэргэһиибит истээччилэргэ баһаалыста билиһиннэр эрэ. Ханнык үтүө өйдөбүллэр эйиэхэ хаалан хаалбыттарый? Тоттор Ылдаҥҥа Кыһыл Алдан диэн холкуос баар этэ. Мин онно ол туруй Алдаҥҥа сэбиэт биридээсэлинэн дагы олордохпуна комсомолга ылбыт тиэтиккэ диэн тиэс сыллаахха дии. Аа сэрии аа сэрии оччолорго бара турар буолла ээ сэрии бара турдаҕа дии. Тиэрдэн тиэртэ тиэрдэн биэсти сыллаахха. Күүстэринэн кылыйытым кутан кииримээбин күүстэн тиллэрбиттэрэ
Оччоотор сытыы-хотуу дьэ Адьахай былай эрэ көрөһөн дьон
Оччолорго былай эн сааһын хас эбитэ булуой? Уон биэһим алтан буолуо Бугатын оҕо чаас буолла Доҕордук хас да үлэлээтим оҕолоох эбиэккэ Тиэрдэн Түөрт сылтан биэһэ биир сылга диэри дуу онтон эбиэттээн баран полком буолбутум Ити олох оҕо сааскыта дии. Э, оччолорго үрдээҕин даҕаны бу халайар үлэ болоччутугар даҕаны секретарин даҕаны ол партийнай комитет даҕаны Петр Алексеев Каленин оччотооҕуга уус Таатта баҕайаҕа Харалдан холбоһоннор Каленин диэн холкуос этилэр. Онно полком секретаринан бастаан талылынным, ытык ыалга кэлэрбэр. Онтон райкомҥа булар этэ дуо, сибиэккэ этэ дуу, чэккиттэн биирдэһигэр онно да биэриттахпына ылбыттара, оо райкомҥа үлэлээбэтэҕим, Арассыыйа райком иккигэ үлэлээбитим. Райкомҥа уонтан тахха сыл, Арассыыйа биэс дуу, алта дуу сыл үлэлээбитим. Онтон велосипедка дылы иһирдьэммин биэчэринэйдээбитим манна, биэчэринэйдээһиттэ кылааһа эбитэ да бараммын Советскай партийнай оскуолаҕа куоракка ис сыллаахха үөрэнэ киирдим. Ону битинэн бараммын манна кэлэммин

Турдатааҕы букатын хас уон алта баахха ханнык сэбиэскэһэ кэтитээр буолбутум, онтон эбиэт буолбутум. Онтон манна да сэбиэскэ киллэрбиттэрэ, сэбиэскэ кэтитээрэ буолбутум. Онтон полкуома кэтитээринэ үлэлээбитим. Петр Алексеевкэ тиэнэ хомулдьутунна сысыддыгыла бөҕөхтүн буолла. Аны дьэ хомсомол дьэ хомсомолбутугар эмиэ киириэххэ. Хомсомол диэн оттон этэргэ дылы үрдээх чүөлбек наһаа элбэх ырыа айыллыбыта хоһоон хоһоон хоһооҥҥо да хоһуллубута ол курдук дьэ төлөннөөх хомсомол устар дьэ диэн кимнээхтэрий уонна дьэ ол эн саҕанааҕы эдэр сааһын хомсомуолун туһунан бука баһаалыста сэһэргиһиэххэ эрэ
ортотоох хомсомуолбар диэн ардаха дьон буллахтар буотун эрэ сэбэһэрдэр дьон буллахтар туох одутах буолар даҕан туох дьаһал кэлэр даҕаны Онон аата олоро аата олорордоро сүүт да сүүт картока дьону кытта кэпсэт-кэпсэт өлөр оҕо буолар этэ. Ону бубатын билиин ити умнатым баан тэннэ хомсомолга элбэх ыла кэдикээрдээбитим я холкуос кэнигэр. Оннук.
Онтон
Петр Алексеевка онтон полкома кэдикээрэ буолбутум. Хомсомуол үрдүк аатыгар элбэх үлэ хайаатаҕа дии, сүктэрилинэ дии. Ону холобура ханнык олох биир олох чопчу өйдөөн-санаан хаалбыт түгэҥҥин кэпсиэҥ да? Хомсомуол иһитиннэ. Торой Алдаҥҥа итиэннэ туохха, Чычымахха. Чычымахха эбитэ. Үлэлээбитим. Хомсомуол эһэтэ ритаадынан. Онтон хайа сыллаахха биэһэнэ алта, биэһэн биэс сыллаахха Баартыйаҕа ылбыттара күүстэринэн кииримээри гыммыппын. Күүһүлээннэр Хомболоостово Ен Малая Балкы Балкы Побочь диэн партийнан тэрилтэлэрин Бадьыгыны курдук биэһэн алта сыллаахха Чычымахха нэбиэттии олороммун баартыйаҕа киирбитим

уус-уран самодеятельность буоллун, ханнык эрэ будук улахан тэрээһин буоллун, сүтэ уботниктар да буоллунар. Чичимэ хаччыттара наһаа хайыллар будук чорбойоллор. Активность-дэр.
Бу холобура бу билиҥҥин бу икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл диэбэт. Хим биир холобура бу эн дойдун чичимаан ыччата хим биир будук инникие сылдьар. Оччолорго чото эһигиттэн буду хаалан хааллаа дии.
Мин дьимахха икки да үлэлээбитим ээ. Аа, төһө төрдүн тиисимэх буолла дии. Төрдүн тиисимэх уонна дьиҥнээх. Онтон Хэбиэрбиди театрынан икки хыл үлэлээбитим. Онтон онно да швейка таһаарбыт дьада. Ото үчүгэй үлэһит иһин биир бурдук үрдүк киллиэскэ хайаан истээн дии. Тархан истээн. Аа, Вестебеттон ону райкомга барбытым. Райком отделыгар. Кырыматтан тоҕо Алданан уон биэска сирэ Эриэккэ сылдьан дьэ Аласеек мунньахтарыгар сиэссийэлэригэр сатыыта даҕаны ити
аттаммаккын аккын ханна аһатан көрөн харайан
ыллын даҕаны атыытыйа онтон тиити махтан Оккуоскайга диэри илдьэ маныйыаҕа дьоно

Оройкомолга оройкомолга уһун сылларга Уйбаахаппылан Арусуйбаныап ылылаабыт эһэ кэпитээлинэн билигин Томпоҕо хаан билэ олорор. Итиэннэ Посельскай диэн Чурапчы киһитэ эмиэ иһиттээх үчүгэйдик ылылаабыта. Бочоруукап кэнники ылылаабыта. Көстөкүүн.
Аа Көстөкүүнэ элбэх киһи ахтара. Э, Уонна оттон э, холобура м, хоодуот дьэ хорсун кыргыттартан кими ааттыаҥ этэй?
Оттотоҕут да бары тэҥкэ диэтэ Бар. дьон. Э, Талбыт курдук аа. Аа, Эн ордуккун Мгм. дэсил буолбат этэ. Ол гыммат иһин биир холобура м, э, киһи элбэхтэн иһин биир кими эрэ чорботун ааттыан сөп буоллаа дии.
Онон холобура оччолорго бу ыччаттарынан бу кыһыҥҥы холобура оччолорго иһин биир оһоҕону оттунар буолла. Ити барыта дьиэ, ханнык баар тэрилтэ иһин биир бу кэнники хочуолунайдар диэн киирдэхтэрэ дии. Оччолорго дьэ мас саһаан охсуута диэн, туо дьиэ тутуута диэн, уонна били партия холобура укаас биирдэ даҕаны хайаан даҕаны хомсоҕолун толорор буоллаҕа дии.

Туох да муҥ бөҕө кэлэн бөҕө дьаһал бөҕө кээтэ Ийэ туох эрэ илэ-хамнас кэллэ даҕаны дьэ хомсомуол диэбитинэн барара хомсомуоллар дьаһайым эһиил элээн диэн бөҕө буолар ону хайыаххыный Эйигиттэн быданнаҕа киһи спортивнай төрүттээгэдиктээҕэ, аны иһин бу билинтэхпитин таҥаспытын барытын дьаһайа олорор албыннаһыы бөҕө буоллаа дии Аны боччолго да баар Елена Ивановна наһаа элбэх кинигэ ааптараҕын үһү бу холобура РСФСР уонна Саха Республикатын журналистарын сойууһун чилиэнэҕин ити кинигэни хаһааҥҥыттан суруйаҕыный Сэрии тулаайахтарыгар, сэрии кыттыылаахтарыгар, тыыл, үлэ бэтэрээннэригэр анаммыт кинигэлэр бааллар дии. Ону дьэ хас сыл ити элбэх үрдээх элбэх кинигэ тахкырлы хас сааскыт да суруйаҕыный? Абы пенсия таххаммытам дьарыктаммытым дьарыктамматаҕым ол гынан мадамматыгыйаалым туохсу буолунай буолла аа элбэх аа Билигин уон икки кинигэлээхпин дуо? Уон икки буоллар. Билигин даҕаны наһаа элбэх сурутаҕым быһыылаах «Араас элбэх» диэн нууччалыы туох журнал хаһыат бөҕө бүттүү. Билигин да ааҕаҕын. Ааҕаҥ. Ээ, наһаа үчүгэй. Чэ, этэҥҥэ эрэ буоллаҕа дии. Уонна булантан киһи онон тэйэн обурабын. Онно саамай то киһи олоххо хаалларар кылаата диэн холобура эн бу суруйан хаалларбыт ыччаттарга туохтарын айымньыларын буллаҕа дии. Ыалы кэрийбэппин, онно манна сылдьыбаппын, иннинэн хаһыат кинигэ эрэ үлэ.
Угаҕа иин тутар уустук эбит. Оту буһуотах буламмын килиэппин иҥиммин ааспын өлбүн. Бэйэм булуннахпын эрэ Оннук, аһа. Уонна билиҥҥи хобра күүс-көмө буолар хобра сиэнин Алеша баар дии. Аһа. Онон кэм кэнигэн хаалар ыччаттардаах туох буоллаан дии киһи буоллаан Оннук. Сол соҕотох кыыстаам өлбүтэ. Үс оҕолоох биир кыһам ииннэйгэ быраастыыр. Бииркис нетцентрга үлэлиир аа иккиэн эмчиттэр уолум муллааччы сылдьар инбэлиит
махтал Елена Ивановна өссө төгүл доруобай буол төрүт ыйдьыма скандинавскай хаамыгын быраҕыма сибиэһи салгынна ийэ сүүс сааска дылы биһи санаппыта тиийэн хайан тиийэн гылдьымыхын наада Дьалбылаан күөлбүн хас сырда нээрэйдиибин. Тэһийбэтэхпинэ эбиэттэн киһи эмиэ киирэн онно оҕолор бөҕө бааллар хаҥкылыыллар. Ону көрөн да үчүгэй курдук. Махтаныахтыы тэйэн, үрдээш үрдүк истиҥ-иһирэх сэһэргэһииҥ иһин.
Доруобай буол, Елена Ивановна. Ялмахан-улахан майыба.